Dille, adatdan daşary döreýän nokatlar sizi biynjalyk edýän bolsa-da, olar köp halatda zyýansyzdyr we köplenç bejergisiz hem gutulýarlar. Muňa garamazdan, dille dörän käbir nokatlar gyssagly lukmançylyk bejergisini talap edýän gizlin näsazlyklaryň hem alamaty bolup biler. Şol nokatlaryň her hili görnüşleri, şekilleri we haçan lukmançylyk gözegçiligiň talap edýändigi hakynda bilesiňiz gelse, wideony görmegiňizi dowam ediň. Dilli nokatlaryň döremegine aslynda näme sebäp bolýarka? Ine, dildäki nokatlara, çişe ýa-da ýara sebäp boljak ýagdaýlar. Bir. Gara tüýli dil. Bu ýagdaý gara, şal ýa-da goňur reňkdäki ýamalar halynda bolýar we olaryň ýüzünde gyl ösýän ýaly görünýär. Gara tüýli dil kiçijek nokat halynda döräp, diliň üstüne we gyralaryna çenli gurşap alýar. Bu ýagdaý ölen öýjükleriň bolmalysy ýaly syrylyp gitmän, artmagyndan emele gelýär. Gara tüýli dil agyz arassaçylygynyň we bejergisiniň dogry berjaý edilmezliginden ýa-da temmäki ulanylmagy sebäpli döreýär. Beýleki alamatlar bolsa, diliňde ýa-da agyz boşlugynyň depesinde gyjyklama ýa bolmasa ýanma duýmakdyr. Şol bir wagtda demiňizde hem yslanma emele gelip bilýär. Bu ýagdaýy öýde bejermek üçin diş çotgaňyzy ýa-da ýörite niýetlenen gyrgyjy her gün diliňize sürtüň. Beýle etmek bilen, siz birki hepdäniň içinde ondan dynarsyňyz. Köp halatlarda ol lukman bejergisi bolmasa-da, öz-özi gutulyp gidýär. Iki. Geografiki dil. Diliň üstünde ýa-da gyrasynda döreýän ýylmanak, gyzyl reňkdäki sudursyz şekillerdir. Nokatlaryň göwrümi, şekili we döreýän ýeri üýtgäp bilýär. Sebäbi belli bolmasa-da, ol zyýansyzdyr we öz-özünden aýrylýandygyna garamazdan, hepdeler ýa-da aýlar dowam edip bilýär. Üç. Leýkoplagiýa, bu ýagdaý diliňizde şekilsiz, ak we çal nokatlaryň döremegine getirýär. Onuň hem sebäbiniň belli däldigine garamazdan, ol köplenç çilim çekmek bilen baglanyşdyrylýar. Şol bir wagtda, muňa alkogolyň çendenaşa içilmegi hem täsir etýär. Köp halatlarda, Leýkoplagiýa zyýansyzdyr. Ýöne ol käte rak ýa-da raga meýilli öýjükleri özünde saklap bilýär we şonuň üçin hem lukmana görkezmegiňiz has dogrudyr. Leýkoplagiýa ýaňaklarda we diş etlerde hem görnüp bilýär. Dört. Ýalançy çişler. Wagtlaýyn dil gabarjyklar hökmünde hem bilinýän ýalançy çişler, dilde kiçijek ak we gyzyl nokatlar ýa-da çişlerdir. Ýalançy çişler üçin bejergi hökman däldir. Birnäçe günden soň aýyrylany hem duýman galarsyňyz. Bäş. Thrush ýa-da dil kandidozynyň döremegine kandida dökemelegi sebäp bolýar. Ol krem ýaly ak ýamalar halyna, käte bolsa gyzyl ýaralar bilen duş gelýär. Bular köplenç dilde emele gelýär, ýöne kä halatlarda agzyň we bokurdagyň islendik ýerine ýaýrap bilýär. Ol bejerilende, kömelege garşy dermanlar ulanylýar. Alty. Apthouz lizoniýalary Apthouz lizoniýalary, başgaça, kanker ýaralary, dilde agymtyl ýalpak lezion şeklinde görünýän ýaralardyr. Sebäbiniň anyk däligine garamazdan, ol şular bilen baglanyşdyrylýar. Dile trawma bolan bolsa, içinde natriý lauril sulfat bolan agzar asyrlaýjy serişdeler, Bionk witamini, demir ýetmezçiligi, agyzda bakteriýa garşy allergiýa dörese, duýgy taýdan dartgynlyk bolsa, içege keseli, AIW we AIDS we başga-da immunitet bilen baglanyşykly meseleler. Aptoz lizoniýalary birki hepdäniň içinde bejeriksizem gutulýar. Ýedi. Dil ragy. Dil ragy, bu görnüşde bitmeýän lizýon ýa-da ýara gabygydyr. Diliň islendik ýerine emele gelýär we gozganylsa ganap hem bilýär. Beýleki alamatlary, dilde we gulakda agyry duýmak, ýuwdunmakda kynçylyk çekmek, bokurdakda we boýunda çişleriň emele gelmegi, Ragyň derejesine baglylykda operasiýa, kimoterapiýa ýa-da radiasiýa-himiýa bejergileriniň birini alarlar. Dilde islenmeýän nokatlardan dynmak üçin, ine, size öýde edip biljek çäreleriňiz. Bir. Nim. Bakteriýaly ýokançlara garşy göreşi bilen belli nim tebigy tegmil arassalaýjydyr. Bar edilmeli zat hem biraz nim ýapragyny bir bulgur suwda gaýnatmak we şol suwda çaýkamak. Bu herekedi her gün iki wagtyna gaýtalaň we wagtyň geçmegi bilen yzlary aýrylyp başlar. Iki. Ananas. Ananasda gara nokatlary ýok edýän we dili ölen derilerden halas edýän bromelin bar. Bary-ýogy birki bölek ananasy yzygiderli çeýnäň, gara nokatlaryň gidişip başlanyny görersiňiz. Üç, aloe wera. Şramdaky kollagen gurluşyny oňarmak bilen aloe wera şramlary we nokatlary tiz bejerýär. Aloe wera şiresini gara nokatlaryň üstüne çalmaly ýa-da gysgaça aloe wera sogyn içseňizem bolar. Dört, darçyn we gwozdika. Iki sany darçyn çöpüni we gwozdika bölejigini alyp suwda gaýnatmaly we soňra-da sowadyp, Gara nokatlary azaltmak üçin günde iki gezek çaýkamaly. Bäş. Sarymsak. Bir diş sarymsagy nokatlaryň ýüzüne sürtmeli. Bir aýlap bu hereketi her gün gaýtalaň we netijesini görersiňiz.